Вакыйга барган урында безнең үз хәбәрчеләребез дә эшләде. Сүз Гөлия Садыковага.
Без хәзер Канаданың Монреаль шәһәре читендәге Вал Девит авылында. Ул табигатьнең искиткеч мотор почмагында. Бирегә килеп чыгуыбыз бер дә очраклы гына түгел. Нәкъ менә шушы авылда

Без бергә! Сәләт аланын Монреальдә оештыру фикерен бүген Канадада яшәүче татар гаиләсе үзләре дә заманында Сәләттә булган һәм шунда танышкан Алимә һәм Марат Сәләхетдиновлар күтәреп чыга. Максатыбыз, чит илдә үскән балаларга татар мохитен булдыру, телебезнең аһәңен җиткерү, гореф-гадәт, йолаларыбыз белән тагын да якынрак таныштыру иде, ди алар. Узган елны Рөстәм Нургалиевич белән очрашуда булдык Торонтода. Аны, ул аны проект итеп тә әзерләнмәгән идек. Башта йөридер уй һәм Рөстәм Нургалиевич үзе дә әйтеп китте, лагерьлар оештырыгыз, татар телен өйрәтегез дигәч, мин шул форсаттан кулланып, әйдәгез әле сәләтне алып килик. Безгә татар балаларын, Казан балаларын алып килеп, аларга инглиз телен биреп, безнең балаларга татар телен өйрәтеп, шундый бер лагерь оештырыйк әле дигән тәкъдим ясадым. Һәм ул аны хуплады.
Сәләт Монреаль аланында Казаннан әйдаманнар оештыручылар һәм балалар белән бергә 20 кеше иде. Канадага килергә 200 кандидат теләк белдергән була. Сәләт йортында ярты ел дәвамында сөйләшүләр форматында сайлап алу турлары барган. Безнең Татарстаннан 5 бала, 5 сәлкеш килде. Һәм гомумән нәрсә әйтәсем килә, безнең бәйге, безнең конкурс сайлап алу туры ул бик шундый катлаулы булды, ул дүрт этаптан торды. Беренчедән, э, төп э, теге ничек дип әйтим, сыйфат ул балаларның татар телен һәм инглиз телен камил дәрәҗәдә белү. Ә менә безнең яктан балаларны җыю шактый катлаулы булды, ди проектның Канададагы кураторлары. Без инде э, татар гаиләләренә өндәдек. Кем кызыксынды, алар язылдылар. Һәм бик җиңел дә бармады, алай күп тә түгел, беренчедән чит илдә сәләтне белмиләр. Икенчедән мине дә белмиләр, менә ниндидер Алимәгә баланы җибәрү, бу да шундый авырлык китерде. Бер араны мин Фәкать Фейсбукта да татар кешеләрне эзләп, аларга шәхси хатлар язып, аннары берничә кешеләр белән алар җавап биреп, сәләт турында сөйләп, үзем турында сөйләп, безнең сәләттә булганыбызны сөйләп, менә шундый э, зур эш алып барылды. Бер айны мин хәтерлим, көненә бер 50 хатлар язып торадыр инде. Ә бүген боларның барсы да артта. Барлыгы өч төркем эшләде, шулай ук аерым бәләкәч төркеме дә оештырылды. Программага килгәндә ул шактый бай, аны тулысынча сәләт такымы төзегән. Балалар видео төшерү алымнарында өйрәнделәр, үзләрен режиссер, актер сыйфатында сынадылар.

Без балаларга күбрәк татар мохитен, милләтен күрсәтергә тырыштык, традицияләрне, гореф-гадәтләрне, э, уеннарны, алар белән татарча аралаштык. Шуңа күрә э, программабызда э, Сабантуй, тарихи квест шикелле Чаралар белән бай иде.
Лагерга килүчеләр арасында күбесе әти-әниләре белән алар өчен дә төрле чаралар каралган. Кыскасы, беркемнең дә боегып утырырга вакыты юк иде. Инде балалар белән аралашып алыйк. Салих һәм Юсуф Сәләхетдиновлар Монреальдән, француз, инглиз, рус һәм инде татар телендә иркен сөйләшәләр. Ә татар малае нинди булырга тиеш дигән сорауга алар болайрак дип җавап бирде. Касасы татарча сөйләшә, касасы татар билене белә. Асы түбә тики. Сеңелләре 3 яшьлек Зифага да бик ошый монда. Дуслар таптыңмы үзеңә? Әйе.
Кемнәрне бик яраттың менә? Кемнәр белән дуслаштың? М, Элек тагын Тимур. Тимур, әйбәт дуслармысың? Әйе.
Нәрсәләр эшлисез алар белән? М, м, Тимур һәр көнне м, сок бирми эчәргә, ә Эрик минем белән уйный. Мина Сан-Францискодан, Өмит белән. Без зигзаглар, 15 яшьлек. Менә ничек сез татарча шулай яхшы сөйләшәсез? Безгә дә сырын әйтегез әле. Минем әнием безгә татарча өйрәтте. Безнең туган телебез татарча, соң өчен без инглизчә аңламадык 5 яшькә атлы. Соң өчен һәр яйда әле без татарча сөйләшәбез соң өчен.
Өмет, менә гомумән татар кызы булу, татар телендә сөйләшү синең өчен нәрсә ул? Бик әйбәт, чөнки татар татарлар күп бар дөньяда, төрле чәбне, төрле авылларда, төрле ниләрдән. Менә күбрәк элемтәләрне тотсабыз бөтен татарларны дөньяда, аннан ул бик шәп әйбәт булыр иде. Һәр баланың йөрәге мин татар дип тибә. Һәрберсе татар милләте вәкиле булуыннан горурлык хисләре кичерә. Ун көн дәвамында барган Сәләт Монреаль аланы әлеге хисләрне тагын да күтәрә. Сәләт Монреаль аланында кичләр дә күңелле уза. Менә без хәзер учак янында утырабыз һәм без нәрсә пешерәбез сезнең белән Марат абый? Сөйләгез әле. Э, без э, хәзер э, маршмелло җылытып, шундый ике крекер печенье арасына тыгып, шуны ашыйбыз. Бу Төньяк Америкада бик популяр әйбер, шул учак янында.